Buna bono eriogo erimo eh, ri'amasangi namang'ana ama- amakong'u, Nyakwane nigo bakebe. obonyira bw'esese, Jesus. obonyira bw'ekebusi, eh, oroserigu namarongo, eh, ebinto bichikorigigwa Amarabana ara akorigi guto bigega ebi bia bia bia bia bia bita bia ng'aki bi bigokorokwa ebigega ebi bitari goa korenta mageba oo na ebikubu ebi bi chisabu chichabu chia chisesa echi nagotebi chiburukanigwe mariogo naro oo at atano na kogenderera akoburukanigwa oegwe buna ore iga norie echabu chia esese.

Ekiagera egwata yago toire chi- chi- chingaki chinke gokwana ring'ana eri, namangetu bare gokwana, lakini bono korende egento kerangeri ng'a amasangi nonye mbono iga ngokora are emeremo, otatiga agoita abanto batamanyeti ng'a nare akora ki, nare akore emeremo, nare aita. Abagaka ba kare. Ekero amanyire ng'a oria ogocha kondora ngokora tore ebicheno koma amang'ana amabe, iga agwekumba bw'ebisio omotu kabisa, tamokwanera, o- okwana korwa oborangeti ime ng'a oyimotebia akore ki? Agende. Agende airane, eh, airane airane kamorora korwa aria akore ki? Airane, gose oria bagocha nomong'ina one, omong'ina one korwa aria bagocha kondora, oria bagocha omokungu oria bagocha koma omosani oye kondora, ngokora tore amang'ana aya komo. Mbacha. Akwe ebisi oteba ng'a tiga erieta risareke obogima bokore ng'aki boboo. Omokani ng'a yaya tiga arakora ki tiga arabere are. Gwekonya. Gwekonya. Masangi tabwati mabera. Negekone. Amasangi ga okorusio. Rirongo ngokonya rire. Bono. Uh mhm. -huh. Amasangi nabao agokonywa. Eyemo kwaigure ne inakwana ng'a. Okwebisi. Gokwe- go- gokana ekero omanyete ng'a oria ntori buya komo ogokana ng'a kara- tiga arakora ki Arasukana. ninche mba- ninche mbatebi kwanya korigia oboswahili bwao ogocha kobang'aina ko ekeene nkeri ng'a gwekonyire. Bono amasangi amariogo aye iga are aye obosooku. Okay. Na onye ndirie okobua tosabe omonguru tata enkoro atokonye into okogenda ebinto binga buna ebi abasacha abasacha ntokerokaine mm, nonya abakungu to bakerokaine Basacha mono. abasacha mono ko naende ndora ng'a na abakungu nabarabu nab- nabwo batoita ekiera baise kwanga baise kwanga kabisa obotitio obwo mbaigora biige, ngayie amasangi agocha koruera ebiige biasiekirwe. Twabeire moyo baise kwanga. Ntokoba moyo. Twabeire moyo. Gose agote ng'a ganya ngochinde gotebia omogaka oche ochiche mogambe komo rende akomong'e ngete okomotebia ng'a gaki nyabere tingokora ki. tingokwana ing'ana eri rinde otame iga otame ogenderani Igo. bono ng'a abakungu barabwo bwango bwango ng'a baansire goseka Aa- aa, aba babekire ebiara mono Aa, aba bakonacha amato orobako Iga abakungu bamanye ase intwe Setani otobweire buna abasacha gaki barabwo bache bare gotugeka ebiige kabisa Setani barabwo batugeke tababua intwe Setani ototigire babeke emekorogota kabisa isana Ing'o inki kegochi gosoa obweri? Onde tokaba Kende mono. gesoa tinara abagusi baye bateba ng'a mokungu omonto Ehe. inyabare atie ebweri eh? Tobuya. tonyeruserie ime ekerogoto oyie agage eh? insoni echi igotamera amakachi eh? baga- bagaka baichane eh? birongo biaito bire ki bire miuru Miuru. oroche Igo. Eh? igo ng'a amakorogoto nagwenerete akora ki

mariogo naro at- atano na kogenderera akoburukanigwa, oegwe buna ore gana orie echabu ya esese, na orie echabu ya ekebusi. Asubati tokonye. Beka, be, tugeka. Aba Asubati batokonye. Eh? Inchara. Bono rende ki kakobwatire ng'aki ogokorwa, ote goika oegwe ebinto ebi bioria, gose nokonyeke? Oroche buna amang'ana are amakong'u. Amakong'u. Eh, mbwanche gokoria ebinto buna ebi gochia omonwa. Eh, chisese chigotamboke, ebibusi otambokigwe, ng'eri bono nora kabisa kwariga moire. Eh, Mokorere ense yonsi emanyete ng'a namasangi agokorire ki? Akonyorire. Wah! Eh, yaani egento egesini niga ekorentera obosoku ne chisemi chiao na amasi Kania ao nerieta riao ng'a nobekeire ensa okoragerigwa ebinto ebi. Genda ase bigochi. Genda guko. Genda kabisa. Amaya, eh, amaya. Eh, amaya, eh, amaya. Amaya ogatebigwa onywe ome ogakana tinkonywa ome omokungu na ndame. Eh, amaya, eh, amaya. Bono naki gwatebwa ng'a nywa oma.